Di-practical tše ke tša TEF ka ga nku yeo re e taisektilego, di laetša dikgala ka gare ga nku. Kgala tša pholeara tše pedi, kgala sa pherakatiamo le pheratoniamo tšeo e lego dipoelo tša go gola ga embryo tša sesaseela sa ka thoko sa pherakatiamo ka pele le sa ka ntle ka morago. Di ka tokologong ya sefega ka kgaleng tšeo ke di boletšego, le dithung tša ka gare ga mpa di ka sekgaleng sa pheratoniamo. Bjale re swanela go ya sekgaleng sa pholeyara sa mmagoja le sa ngele. Re lebelela maswafo, pelo le mokotlana wa pelo. Ka morago re ya go lebelela letswalo, le sona sekgala sa pheratoniamo. Ge re šetša leswafo la Mmagoja ka kgaleng sa Pholiara sa Mmagoja, re bona diloupu tša leswafo empea ga re na kgahlego kudu go tšona. Ge nka emiša se, re bona go na le loupu ye nngwe ya leswafo le loupu ya tlaleletšo ka gare ga sekgoba sa go ikgetha. Sekgala se se bopša ke bomenego bjo bo kgomaretšego tšhika se tsenya madi, Gomme ye ke ye e bitšwago tšhika sentšhamadi, yeo e bopago mollwane wa mmagoja, mkhutlwana ya mediastinum, sa go swara loupu ye ya tlaleletšo. Mollwane wa ngele o bopša ke mediastinum ya motheo, yeo e šutišetšwago go la ngele. Ge re sa le gona moo, gape re bona pelo ka mokotleng wa yona re na le mosego wa botelele gape ke tsentše menwana ka gare ga mokotle wa pherakatiamo ga re a swanela go ntšha pelo eupša mokotla wo wa pherakatiamo ke wa bogolo bja go tlala ya seo se diregago nakong ya go gola ga embryo karolong e kgolo ya kgala sa seela sa pherakatiamo ya polyera ye bofelong e bulelago pelo sekgala Bogolo bja karolo ya pele sekgaleng sa pholeyara ka molapele ge se feta thapa ya mathomo ke pholeyara ya kopula. Ge re latela kgomaretšo ya letswalo, fao letswalo le phuthegang godimo ga dithapa, seo ke khutlwana ya costotiforum. Ke boletše ka kgala sa pholeyara ya mmagoja le sa pholeyara ya ngele, eupša ge di fetoga nakong ya kgolo ya embryo le go gola dillaga tše pedi di a kopana, tša momagana, Bjale ka ge re bona karolong ya ka pele, medi ye stenamo, pelo e dula mo gare, gomme go boletšwe ka ya ka morago. Medi ye stenamo ye mo e arogantšha segala sa mmagoja le sa ngele ka lehlakoring le lengwe. Gomme ao ke mašaledi a phetogo ya sekgala sa pholeyara ya mmagoja le ya nngele fao ditho tše di thulanang eupša di hwetšwa dithong tša go swana le kgokgokgo, mometšo, pelo, thaemase yeo re e bonang mola, dithaka tša lemifi le mometšo. Ka lehlakoring la nngele, sekgala sa pholeyara sa nngele se na le leswafo le diloupo. Ga re tsenelele ka botlalo go tšona, re tla di bona dipracticaleng tše di latelang. Mo re bona dikarolo tša go fapana tša mediestenamo. Mediestenamo ya morago, karolo ya gare le ya ka pele. Ke ya go bea seatla sa mmagoja godimo ga lehlakore leo. Re bona thymus ka gare ga mediestenamo ya ka pele mo diphoofolong tše diswa. Mo mediastenamong ya gare re bona pelo, gape ke kgona go šutišetša pelo fao. Gomme ge ke lokela monwana wa ka mosegong, o kgona go bona pherakatiamo ya ditlhajana le karolo ya gare ya letlalwana la sekgala sa pholeyara. Monwana wa ka o tla e emiša. Yeo ke mediastenamo ya ka morago. Bjalo e hwetšwa ka lehlakoring la go ba le sa go bitšwa Costotyphorum. Re swanetše go gopola gore letswalo le kgopama ka popego ya doumomo. Bjalo ka gare ga kgopamo yeo, le ge re šetša gore karolo ya mokokotlo wa nku ye e emišitšwe, ge nka lokela seatla sa ka mo gare, ke tla hwetša molekane wa lehlakore la nngele le la mmagoja la go bitša lehlakore la Acaselum pacust. Moo ke fao sistimi ya taolo yeo re e hwetšago ka mo fase mo, re ka se bolele ka yona ga bjale, ke ya diprakthikhale tše di latelang, e tloga tikologong ya sefega go ya tikologong ya mpa. Kgato ya go latela, re lebelela letswalo le dikgala. Sekgala se sa mometšo, fao mometšo o fetago, fao mothamo wa madi o fetago, le mo go fetago tšhika ya khodalese, seo ke sekgala sa mathomo. Wo ke mometšo wa hiatus ka letswalong ka noši. Yela ya go ba le thapo ke mothamo wo mogolo wa madi, woo o fetago ka go hiatus ya aorta. Ka lehlakoreng la mmagoja ke tla go bontšha tšhika ya khodalese le ka fao ye nngwe e tsenago ka letswalong. Se se go bontšha ka fao lešobamorago la tšhika leo le tšwago go tikologo ya mpa. Ke segile mo gape ka fetiša instrumente ka gare. Re bona ka go sobeletša instrumente gore lešobamorago la tšhika le tsene ka sekgaleng, lešobapele la tšhika go ya sefegeng. Ge nka dira kakaretšo ya dikgala le letswalo, lešobapele la tšhika, haetosi ya aorta yeo re e bonego mo, mometšo wa haetosi ka lehlakoring, gomme a ka se la mpha kosti ya mmagoja le ya nngele. Fao ke moo dibopego di ka go tloga ka pele go ya ka morago, goba go tloga ka morago go ya pele, go tšwa lehlakoring le lengwe go ya lehlakoring le lengwe. Bjalo, sekgaleng sa pheratoniamo sebete se kgomaretše letswalo. Ge nka phuthela sebete se pele, re bona sekgala sa pheratoniamo fao se potago bokgahlanong le bokagareng bja letswalo gomme sekgala se sa pheratoniamo se na le ditho tša ka gare. Mo taisekšeneng ye, gape šiji re e fa pheratoniamo yeo o kgonang go bona gore ke ya e kgaola go tšwa mešifeng ya mpa gomme lepanta lela le lesesane ke mašaledi a mesodimo gomme ka tikologong ya mpa le bitšwa transverse fascia. Ge go bolelwa ka kgara, mohuta wa go swana wa lepanta wa go se fapantšhege go ya ka bomorago, endarterosucaphasia, Ge o lemoga gore pheratoniamo e khupetša mpa ka moka go swana le ge pholeyara e khupetša segala sa pholeyara, re ka lebelela gape go ya morago gobane ye ke phoofolo ye tuna. Ye ke methapo yeo e tšeago disepeme go tšwa diphutleng ka ntle gomme tša feta mo dikgaleng ka bokagareng bja mpa fao karolo ya peritoneum ye e rotogago gona, bjalo ka ge o ka bona ka instrumente yela, seo se ya ka ntle ga mmele le go šogana le kgolo ya ditho ka mpeng, e na le diphutle tša la mmagoja le la ngele. Ke dibopego tše pedi tša go arogana. Seswantšhong sa go latela, re tla šetša instrumenteng ye e fetago gomme re tla bontšha gore e tsena bjang ka sekgaleng, bjale seo re tla se bona gabotse. Re eme ka morago ga phoofolo. Sekukadiphutle se tlošitšwe gore re be le maoto ao a tlošitšwego. Lerapo serope le tlošitšwe. Sekukadiphutle se tlošeditšwe gore re be le diphutle tša ngele le tša mmagoja. Di ntšhitšwe ka sekukadiphutleng. Mola ke le pele. Gomme bjalo, ithute seo. Re ka lebelela instrumenteng ye. Ke instrumente ye re e fetišitšego ka sekgala sa khorene, bjale ka ge re bone go tšwa ka gare. Gomme instrumenti e bjalo e tsena ka kgolong ya ditho kampeng, yeo e tšwelago pele e bile e na le diphutle, nka e sega gape, gomme bjale nka ntšha diphutle. Bjale, sekgala sa peratoniamo se na le tshepedišo ye ya tlaleletšo yeo e nago le diphutle, godimo ga diphutle ka botšona, Go tlo ba le bokagare le karolo yeo ke e bulago ka go sega bokagare bja seo. E tla ba bobalo bja ka ntle. Le ka phokotšo ye nyane go tšwa diseleng tša mesotaliale, tšeo di dumelelago diphutle go ya godimo le fase, gomme seo se laetšwa ka mošifa wa kremasetha, woo o kukago diphutle go laola phišo ka gare ga sekukadiphutle. Dipracticaleng tše di tlang, ge re beakanya ditho tša botona, re tla di bušeletša. Dipracticaleng tše re tla šetša fela mokotlana wa ka ntle wo wa segala sa peratonium. Mo dipracticaleng tša dikgala tša pholeara le peratonium re swanela go lebelela le dibopego tše dingwe tšeo re di boletšego. tšeo e tlago go ba mašika le dikhupetše tša synobium. Re tla e lebelela go ya ka mehlala ye e meraro. Leo ke leoto la ka pele la mmagoja la nku, le ke la ka pele la ngele gomme lela ke leoto la morago. Ke šetše ke taesektile tše dingwe tša dibopego go boloka nako gore re kgone go le bontšha ge re ka batamela ka fase ga lešika le la mošifa wa Enephrus spinatus. Ge re le phutha re bona pesa mola. Se se bontšha seo se swanago le pesa. Yeo ke sebopego sa sinobiamo sa go swana le lelokollo la sinobiamo. Bjale, ge re tšwela pele, tikologong ya khuru, re šetše re butše mašika a go feta khapase ka thoko ya mokokotlo, re kgona go bona mošifakobi wa sephara mo ka sekhupetše sa sinobiamo sa yona. Efela, go kaone ka mehla go dissecta le go rekota ge re ntše re e bona. Eupša ke tla go bontšha pele. Wo ke mosego wa botelele. Ge nka bea se fase, o ke mosego wa botelele godimo ga seotlollamošifa. Le gore sekhupetšo sa synovium se e dukulogile, bjale ka ge o bona. Seo ke sekhupetšo sa synovium, gape se sengwe ke sela. Bjale, re ka thoma go lebelela lepanta. Lepanta la go se tsenelele le lepanta la go tsenelela. Go thoma ka lepanta la go tsenelela, ke šetše ke dirile mosego mola eupša nka dira o moswa. O ka bona gore le ke lepanta la go tsenelela go dikologa mošifa ge nka lokela instrumente go aroganya mešifa. Bjalo ka ge seo e le lepanta la go tsenelela, re ka lebelela le la go se tsenelele leo le nago le makhura gomme ge ke retološa se, dinako tše dingwe re ka le bona le bopa maphelo a moya bjalo ka mola e lego fao leina le le tšwago gona, tlhalenama ya sekopanye. Ka madimabe e šetše e le kgajana mola phoofolo ye e taisektilwego. eupša seo ke ariola goba thalenama ya sekopanye. Yeo e lego karolo ya diphetogo tša thalenama ya sekopanye godimo ga ditho go tšwa go lepanta la go tsenelela. Bjale re ka ya go leoto le lengwe la mo pele, gore ke taesekte ka pesa, ke tshepa gore re ka e bontšha kaone. Gape ge re na le mahlatse re ka bona gore go na le pesa, ye ke tšwelago pele go e bontšha. Seo ke se ke nyakang go se bontšha bjale ge re eya khurung. Ge ke sega ka botelele godimo ga mošifa kobi wa seotlolli, ke sela sekhupetši sa sinobiamo. Se šetše se oma gannyane, eupša mola o kgona go se bona kaone. Nka sega gape mola, ka mohola wa sona, gomme.

Ka taesekšeneng ya boraro, yeo ke šetšego ke e lokišitše, ye ke le lokollo la thibelo. Ka mo leraposerope le ripilwego, le ke loto la mmagoja, ke nyaka feela go bušetša dibopego maemong. Tšeo ke dikhurumelakhuru le ditšhika tša khurumelakhuru. Ye ke mešifa yeo e nago le khuetšo. Ola ke mošifa wa Castronomias. wo batho le wona ba nago nao. Go o bušetša mayemong, re ka ithuta ka pono ya ka pele la mathomo, gape nka mena khurumela khuru le tšhika. O ka bona gore go na le ditšhika tše tharo tša khurumela khuru. Ga re tsene dintlheng tša tšona, eupša Re je laeditše. Re ka lebelela ka lelokolong. Lelokolo le na le dikarolo tše pedi, ya ka thoko le ya mogare. Ditšhika tša tšhireletšo tše re di bonang mola, tša ka thoko le tša tšhireletšo tše re di bonang mogare, ke ditšhika tša ka ntle ga khepsule. Ka gare ge re sepetša lelokollo le, re bona popego tše dingwe, ditšhika tša ka ntle ga khepsule gomme fao o kgona go bona tšhika ya sekasefapano ka pele. Tše ke ditšhika tše nyenyane, ga re tshwenyege ka tšona ga bjale. Ge nka retolla mohlala, ka morago re ka bona sekasefapano sa ka morago. Se ke menisi. Ge re ka bea khamera moo, ka sepetša, ka otlolla leoto, o bona ka fao phetogo tša khemikhale di fetogago go teeletša lelokollo. Ditšhika tše ga di fetoše lelokollo. ge le oba le go katološa. Seo ke bontši bjo re kgonago go bo bolela ka malokollo a sinobiamo le ditšhika tša tšhireletšo gape mabapi le lelokollo la thibelo fao re hwetšago ditšhika tša ka khepsolong le di ka sefapano tša pele le tša morago. Go bohlokwa go sega seka sefapano sa pele gobane se direga bathong kudu. Seo se dira gore go be le phapano ge se ka sefapano sa pele se ripša. Ge re sega tšhika ya tšhireletšo ka thoko goba gare, lelokollo le ya koba. Re bona diphetogo tša khemikhale mo e kotofetšego le mo e sisifilego. Gomme ga e aroganye ditho tša go batamelana le tša kgojana ka ge seela sa sinobiamo se ka dikologa morumo wo o bogale. Yeo e fapana le didiski mo lelokolong la mohlagare, eupša ga re na disekšene ka letšatši leo. Bjale re feditše dibopego ka moka tša diprakthikhale tša lehono.